una get go prepare una self you you wan marry bamenda woman you know you wan marry na bafo you wan marry bakure eh you wan marry eh, na bafut na mbengui na me say meta woman gi woman una get for prepare una self how the thing dey e dey waka for the way the thing dey waka before una wan look am for the way una look am the thing don go for where e go be countryman countrywoman i throw a big time salute for all una make we start the wa tori tori dey baby time tori wetin happen some man wey dem dey call e say pascal then i no wan give im real name na just pascal i call am wetin happen with the pascal pascal take im own pikin wey he burn am, he take am, he put am for down, he climb on top. He climb on top a pikin, he begin tolicate a pikin. He make tolication for a pikin so tey for up, for down. Una understand wetin I mean? That means say he take it for before, for back, for before, for back. Na the very wonderful thing that way dey happen. So scandal upon scandal for the high level of scandal. Now the catchy now they put am for ngata. They judge am small, e never finish, magistrate Margaret, e put him for Ngata. After, e never serve Ngata, the movie, the free. Na so, state council don vex. State council say na oka thing dey happen so. Dem say some man fit rape his own pikin and then at the end of the day, he go scotch free so. Wonderful parabat. As I talk for una so, state council, that means say they call am for Air France, he say, procureur, he don take that man back, he throw am for inside Kondingi. That man wey he rape his own pikin, he rape his pikin for play wey pikin he go for toilet with am, and then rape pikin for play wey when pikin go big, if he born his own pikin with am. Na that kind of thing dem wey na that e pass sef witchcraft na thing wey e pass sef that thing wey dem dey call say entanglement that mean say if you hear say entanglement that thing pass entanglement countryman my countrywoman the mami for that pikin he cry yesterday for television he cry he name na sorai he cry he cry say the thing don pass him power papa for pikin take pikin tolicate am instead of say make dem understand say dem go put you for prison me serve prison term make the thing correct fine for you so that another people go look and say na example that they wan just free you like that mago mago wey dey wan make am for papa for lidol wey dey take you go for here go for here dey make am dey wan protect you na because say e create social media frenzy hey senator You don talk grammar. Social media frenzy. That means say play shake. It make tout le monde bouger, bouger, tout le monde bouger, bouger. Yes. Na so they carry go for Ngata. So the man, when a Pascal, if it is say, oh, don't finish, say, don't come out for prison, for begin continue for do am again. because if a man fit sleep with his pikin for play with pikin he go toilet with am sleep go play with pikin go born him own pikin time go big because na small pikin even na big pikin that very man if he do any kind of baba thing for all place so we must be very very careful countryman control man eh mami dem una be careful una be careful una be careful i know say thing dey happen but una be very careful with tiraka na papa dem. Mm -hmm.

na three out of it uh, two out of it three girl picking them. Where you don't marry them, one don't run two dem dey with ye. Where it is sleep with them. morning afternoon evening morning afternoon evening so they don't born picking with ye own picking. That mean say ye be grandpa for a picking because if you born picking. Pikin born pikin, now you be grandpa. But if you born pikin, you sleep with a pikin. For born another pikin, you be papa for your pikin and then you be grandpa for your pikin. Hey! Oto proto poto poto. Hey! The penal code for Cameroon, Article 360. Eh? And then you go read that for, for 345, uh, 47, 346, you go understand the punishment. na from one year to three years from five hundred thousand to two million wey you suppose for pay if you do that kind of thing but some other article sub article dey wey talk say if na by force and then some man code book like one papa code book or mami code book say na trade dey happen then they fit judge am uh -huh. but if they don big oh so na that thing wey big people wey dey do law dey call am say jurisprudence that mean say thing wey law no talk am we no fit judge am we no fit sanction am because law no talk the thing the thing no pass our power e dey some kind way wey e go be for some kind way wey wey una look the matter no all we dey look the matter e dey be how na so journalists dey don go interview that send Daisy Atango e pikin

say her papa fit dey nangi na im jaka her papa fit nangi na im jaka so tey born pikin her papa fit take im jaka e enter a woman skin and then e go for that play pikin e go toilet with am e enter two for day na the thing wey we wan understand hey aside don be some kind of way thing dey don dey chakara e don be na ele haphazard grammar don comot for that matter because the matter e pass me countryman So, make we blow na tori for Palaba first school living certificate. Dem dey call am say SEP for French, uh, subsystem for education. For English subsystem for education, dem dey call am say first school living certificate. Before before, first school be be na class one, class two, class three, class four, class five, class six, and class seven. Na so na class one to class six e dey. Now, pikin wey dey write first school leaving certificate, so one dey dey wey na eight years, so one dem na nine years, uh, so one dem na ten, so one dem na eleven, it all depends. Or twelve self. That time, that time before, before, big, big papa dem dey school, eh? So one with this school, if you look it so, you see say they're like 25 years. when you dey primary school if you dey sometime twenty something twenty six twenty seven people dem dey wey dey dey so dey get beer beer for the, for their chink so wey be dey primary school but this time now thing don change na small small njaka dem small small njaka dem how dem dey send dem for kindergarten around top grammar for nursery school eh, for uh, basic education that small small school no eh, for beginning beginning school na the pikin dey run ride their first goal yesterday so say congratulations some country dey wey dey dey write am dey mark am that day for a center and then una know say una don pass the man wey name na konate minfu konate minfu na for that side For Abidjan, me, mm -mm. Abidjan, uh -uh. Abidjan, uh -uh. You know, say, I be some kind of man way, I know life will begin sing me some kind of song then. I will talk the part for the song where they make and people, they know the year good. Where, uh, when I know say, we more respect people, their ear, where they hear we. Now, 40 year old man, That means say papa for pikin wey be born born early for be grandpa wey don get a first school living certificate for that side for Cote d'Ivoire. So we talk say congratulations you don get your first school I wan say GCE. Congratulations you don get your first school even na forty years you go continue your school. You need seven more years to get your baccalaureate

Country woman, we go enter now na Ndamba. Una know say Ndamba na sense, no? Yes. The Ndamba palaba, e dey plenty. Plenty, plenty talk dem dey way. E show say e happen with Mark Breeze and Samuel Eto'o face. Mark Breeze himself, I think say don confirm am. He confirm am say Eto'o e no dey play. Eto'o don take you for that one for don belle igi ultimatum na me say order say in one hours time if I no see list if I no see list for player dem na Martin Tungu Pile e go make list for player dem. As I dey talk for una so Cameroon don already go

for Minister for Sport say he give Magbrits one hour. If list for that player they no dey, Matei Tungu Pile go make that list and then he go drive Magbrits from this situation. Minister read the letter wey Samuel Ito send am for ye. Na since Wele come understand say the matter is serious. He take it tingling tingling. Hello Magbrits. Wetin dey happen wey dem dey ask you say make you modify that list fast, you dey modify am. Modify am fast. If one hour pass, Samuel Eto'o Fils go replace you and we no go get any means for fit defend you because na you go don give you the opportunity for say make you sack you like coach. The man is start shake. Him bangs am shake. He do am in 24 minutes. wey dey give one hour for make list twenty-four minutes e don make list so tey local player dey dey inside player dey wey dey comot one player comot for victoria united for limbe e don already enter for inside plane aeroplane bye bye helicopter bye bye pam e don go for that side for morocco so na so the thing e waka countryman countrywoman e dey dey say that mark breeze e like sisia e like say make dem make dem hala e first before e do something if e dey no hala e mm, e no go wan do thing for the correct way wey the one time make e do am so we go dey watch that thing that we go understand e pass how cameroon go play we go see am tomorrow uh, in three days sorry because we dey na the third for the sixth we we'll see am how the match e pass na so e dey so player dey don already go so one dem don already reach morocco now we i dey give una tori so small tori for newspaper the first newspaper wey we get am for here Now they dey call am say wetin for big uh, grammar Loju newspaper. Loju newspaper He talk say wetin He talk say pikin for that man when a popular man dey call say send Dezi Atango wey he sleep with am he don't talk. Now what I tell now na Loju newspaper He talk the one. Loju don't come out that tori

for council dem cameroon tribune e give uh, a microphone for all the actors dem um, una know say mayor dem bin hold some big big conference for talk about their development the guardian post newspaper the morning time in act tori too The Guardian Post newspaper carry go for chambers of commerce and the election wey take place today. Wetin the Guardian Post newspaper talk? E say Senator Fon Mukete e don dey don vote like big oga kwata kwata uh, Fon uh, Mukete mm, Ekoko, and then you get now Frundi Harvest uh, uh, Edison Frundi. I, I think say na pikin for John Frundi. Eh? He don win his own two for day. And then this uh, Guardian Post dey tell me say over 200,000 candidates dem they go begin write GCE today they dey so uh -huh, they go write science student art student na today they go start write and then the paper to carry we talk about Senator Mundi's story of hope in new book inspiring hope na no say they be taking for Tuanshi so it be for us station sometime and then that newspaper wey e dey comot every day because dem dey call am say daily They dey call am say emergence. Emergence talk about that uh, uh, meeting wey Maurice come to hold am for that side for France. He say e shock Yaoundé because the whole people dem comot. E go be for some way. They talk say ha na wetin that day. Countryman, countrywoman, na all the things that way we get away concern newspaper dem for today we no go fit read all the arab newspaper dey dey plenty but we don just choose na some few newspaper for tell una wetin this newspaper dem dey talk as una know anytime i come for here before i wan go back i dey always tell una the one if una see my back if una see my back make una know say my belle e dey for before